Avuxeni i Nhlekani riperini swi ta hi ku mi langute channel nkarhi muni or video leyiwani nkarhi muni ni lava ku vulavula hi mhaka leyi ya un'wana a nga ni vutisa a ku xana xipuku xi kona or xipuku ku hanya ku hava na or xipuku i miehleketo ya vanhu or xipuku i magic xipuku xi kona Ende xipuku xi ta hi tindlela to hambanahambana. Xipuku xi nga ta hi ku va xi ku sayinela sayini yo karhi van'wani va ta ku byela ku ni hundze laha ivi misisi ya mina yi yima it means a ku ri na na xipuku laha. Un'wana a ku ni hlangane na munhu ni kha ni nga n'wi tivi, un'wana a ku ni twe swigingi or ku rhasa ehandle, un'wana a ku ni twe voice ya munhu, un'wana a ku ni twe xikhova xi kha xi rhasa tolo it means a ku ri na swin'wana a swi kha swi humelela. swi ta hi ti-sign teto to hambanahambana van'wani hi hlangana na vona face to face van'wanyana va ta milorhweni munhu a ku tela milorhweni munhu a nga hundza misaveni a ku tela milorhweni a ku tisela mahungu ya kahle van'wani va ku tisela mahungu yo biha kumbe van'wani va ku tisela mahungu lama mo mo va ta ku sirheleleni ka swilo swo karhi u kuma ku before xilo xo karhi xi humelela. xo biha or ntsengo wo karhi or bazi ro karhi ro khombo i ku i ku tisela tisayini n'wi vona emilorhweni or a ku tisela tisayini to karhi swi ta ya hi ku mirhi ya vanhu yi fila njhani or mikwembu ya ka n'wina or xikwembu mikwembu ya ka n'wina yi ku yingise ku yini or xikwembu xa ka matilo xikwembu xa matilo xi ku tisela ku yini ti ti ti ti tintsumi. Ku tintsumi ta wena ti ta hi ndlela yihi? A ni n'wana n'wana tintsumi ta yena laha misaveni van'wana na van'wana va na mikwembu ya ka vona leyi va sirhelelaka se i kuma ku van'wani loko i kuma ku i lava ku hlangana na khombo ro biha ivi i vona munhu wa ka n'wina wo karhi la nga lova khale a ku tela milorhweni a fika ku nyiketa sayini ivi u kuma ku ri xa nampundzu swilo leswiya munhu loyi a kha u vulavula na yena ivi swi humelela van'wani u kuma ku loko u lava ku humelela hi nghozi ya movha i kuma ku vakokwana lava nga lova khale i fika i start movha wa wena ku wa famba sweswi van'wani hi ti hungaselaku ku hi ti yela kule van'wani va hungasa kona majaha na tintombhi or vanhu vavanuna na vo mhani or vosesi na vo buti i kuma ku va ku sirhelela ku laha ya ku kona ku na nghozi i nga yi vo to vo to vo to veka movha ya wena ku yi onhaka i tlhava makhiya u kuma ku movha yi start. it means what moya luwa wa wa wa wa wa munhu luya or mikwembu liya ka n'wina liya vo tala hi vitanaka xipuku yi te yi ta ku sirhelela ku yi nga fambi van'wanyana u kuma ku ku na swilo swo karhi laha a fanele ya kona va ku chelela poison or va lava ta ku dlaya u lava ku endla something va ta meka sure ku i nga ha yi kuma ku i pfuka nampundzu i kha i vabya i nga ha yi no ya ka ndhawu liya mara i kuma ku endzhaku ka nkarhi or endzhaku ka masiku mambirhi manharhu u twa va ku hayi phela va ri le a fane ni ye kona ku na vanhu vambirhi or vanhu vanharhu va nga cheleriwa poison va lovile na kwale mi ku nwaku ku hungasiwa kona va nga va ri ku na n'wana ka mani mani or ku na papa va ka mani mani ku na sesi wa ka mani mani or mani va cheleriwile ka swilo leswi nwiwaka it means what mikwembu ya ka n'wina a yi ku sirhelela ku wena i nga yi xipuku lexiya xa ka n'wina a xo ku sirhelela ku i nga yi mavona na ku van'wani mi kuma ku na na na loko kwala mintirhweni. swipuku swa ka hina or mikwembu ya hina hi famba na yona or ti-angel ta hina hi famba na tona i kuma ku van'wani va ku tikisela xandla la fanele va nga ku tikiseli kona va a fanele va nga ku tikiseli xandla mikwembu liya ya ta yi fika yi ku sirhelela xipuku lexiya xa ta xi fika xi ku sirhelela u kuma ku un'wana a la ta a la ku ta endla ku hlongoriwa ntirhweni ivi a la ku ta ku endla nyana xihoxo xin'wana xi kuma ku xihoxo xihoxo lexiwani or a xi ta hetisa vutomi bya vanhu ivi mi kombela ka n'wina na yona ri xipuku xi sweka n'wina xi ku endla ku i tshama i nga ha yi entirhweni i pfuka i kha i vabya ivi hi xa mundzuku loko yi ya twa va ka phela va ri ka section ya wena u tirhela kona or ka site leri a wu tirhela wona ku dlayiwe munhu or ku yiviwe swilo swo karhi or munhu wo karhi u weriwe hi michini or yi weriwe yini or movha leyi fambaka hi yona wena va ri yi tlumbe munhu hi teke hi nyike mani ma it means sathana a xi lava ku ta endla yini a xi lava ku ta

hi ku vo tala va hina hi sirhelela hi hi swipuku swa ka hina or minkumbi ya ka hina hi yona yi hi sirhelelaka laha hi fambaka kona loko mo languta vanhu vo tala yi ta twa munhu a ku a ni fanele ni humelele hi khombo ra hi minkombi ya ka hina yi sirhelerile or xikwembu xa matilo xi ni sirhelerile loko u languta vanhu lava vanhu lavambirhi xikwembu xa matilo na mikwembu ya ka n'wini va famba swin'we i tichomi vanhu lava loko va le hansi va vona something swa vona swi nga fambi kahle i khe i nghena kereke yo karhi. va ta rhumela ntsumi yi fika yi byela munhu wa kereke liya ku yi kombela yi byela n'wana wa mina a endla swa na swa na swa it means what i xipuku lexi xa ka n'wina xi nga pfuka masirheni xi ta xi ta byela munhu loyi i munhu loyi a teka timhaka a byela n'wina i vona i sirheleleka ma vona se swilo leswiya swi kona ende swa hanya vo tala mi mi mi tshama mi kha mi ku i xipuku ku hava xipuku yini yini xipuku xi ta hi tindlela to hambanahambana. vokokwani lava tivaka mikwembu lava nga thwasa lava hayi lavo vakokwani lava tiva mikwembu or vativi va xintu va ta ku byela swilo leswi un'wana ta ku byela ku ye a ni tshamini loko ni tshamini laha ni tshama kona ivi misisi ya mina yi yi yima ivi ni suka loko ni shift-a loko na ha ku heta kusuka ivi ku humelela xikanyana xo karhi kumbe ku humelela nyoka ku humelela xilo karhi lexi a fanele xi ku dlayela it means sign ya munhu loyi a ka n'wina hi yena a nga fika a ku pfuxa laha a ku susa laha a kusuka. ma vo van'wani loko no mi komba xikombiso van'wani na le vukatini vo sesi vo tala u kuma ku munhu a nga tshami evukatini loko u nga tshami evukatini swi tivisa xipuku xa muti yaloye a xi ku lavi mikwembu ya muti yaloye a yi ku lavi ivi yi suka yi ya tshama kwini u kuma laha ya tshamaka ni fika yi tshama kahle i hundred percent ti nga hlangana na ti-problem. un'wana munhu u kuma ku hi teka n'wansati ka muti wo karhi u kuma ku nsati waloye a nga tshami i mara loko swi ya teka un'wana nsati a ta ta tshama laha swi pfumela it means xipuku xa muti walowo or mikombe ya muti yaloye yi lava yena n'wansati loyi a nga n'wi teka or mikombe ya ka n'wina yi lava yena n'wanuna loyi a nga ku lovola ma vona se swilo leswiya swi kona ende swilo leswiya swa hanya hikuva na swi tiva vanhu vo tala leswaku byi ku heyi. swilo leswi munhu a swi vulavulaka swa ku xipuku yini yini i tshama a hlangana na xona yini yini yini loko cheka family tree ya ka n'wina or languta nsinya ku muti wa ka n'wina mi mi huma kwihi mi ya kwihi va ta ku byela ti-story swa different va ku va n'wi vona mani mani n'wanahani wa wena ku za a ri laha lembe ro karhi ka i siveriwe nghozi hi xi swo swo swo swo a fanele a humelele nghozi mani mani mani a va fanele va n'wi chelerile yini yini xipuku xa ha ti kuma ku va ku chelele poison ebyaleni. i kuma ku i tshama i tshamile wena ri ku nweni ka byalwa kwalomu ku hungasiwa kona i tshame na vanghana ku ri ku nweni ka byalwa ivi xipuku xa ka n'wina mukombi ya ka n'wina or xikwembu xa matiko va ta va fika va halata byalwa lebyiya ivi byi halakela hansi ivi i i nga lovi it means va ku sirhelerile i kuma ku a fanele yi humelela hi nghozi movha yi dibe u kuma ku loko u tlhava khiya laha yi lavaka ku ya kona movha wu ala. i kuma ku la fanele ku ni ya entirhweni ya ku tirheni nampundzu ivi sungula ku vabya ivi mavabyi ma endla yini ma nyanya mara i kuma ku hi vo ma twelve one se i horile a wa ha twi na nchumu at least wa ti mikwembu ya ka n'wina xipuku lexiya xa ka n'wina a xi ku sirhelela ka mindyangu liya yi taka ka wena xipuku xi ta hi tindlela to hambanahambana loko xi ta ka munhu ti-sign to hambanahambana tanihileswi ni vulaka un'wana ta ku byela ku ni twe swilo navusiku swi rila un'wana a ku twa ku ni twa swigingi a ku misisi. kun'wana ku ni twe malayithi ri timiwa swi ta hi ti hi ti-sign to hambanahambana va ku tisela swilo swa kahle ku ku sirhelela a vona xipuku xi kona na khensa ku va mi languta chanel ya matimba Emmanuel Maleka dankie.